Ħbieb, illum ħa nkellem lil dawk in-nies Maltin li jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu u jagħmlu l-ħażin u ma jwiddibhomx hekk, x'hekk jgħixu qishom bħala tinda ħallix u ħallini nagħmel li rrid. Din it-teorija, anzi din il-prattika, ġabha kien l-eks Prim Ministru Joseph Muscat li xejn mhu xejn, kulħadd jagħmel li jrid, tini l-flus fil-but u ħallini ngawdi. Hekk rabbihom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat lil ċertu Laburisti. Jiena ħa ngħidilkom straight. Jiena għandi d-dritt fejn nara l-ħażin inwiddbu u hekk ħa nibqa' nagħmel. Jiġifieri dawk in-nies fuq Facebook li min għalihom jgħidu li jridu u mbagħad għax jien niġbdilhom l-attenzjoni joqogħdu jgħajruni. Ħa ngħidilkom Jekk Joseph Muscat kien ħalliekom dik il-libertà, libertinaġġ anzi, mhux libertà, jiena mhux se nħallikom f'din is-sitwazzjoni ta' libertinaġġ. Jiena rrid ngħallimkom tkunu dixxiplinati u tagħmlu sagrifiċċju. Ara x'ġara għax ġie l-Covid hawn Malta, kif tatkom raskom! U ta' farix tagħtkom raskom, għax ma kontux iddixxiplinati u tagħmlu sagrifiċċju. Jien personali, għax indorri f'dawn l-affarijiet, m'affettwani xejn u ma nkwitani xejn il-Covid. Imma intom iva, għax intom dejjem ridtu, għamiltu li ridtu u tipprendu li tagħmlu tridu u ħadd ma jgħidilkom xejn u ħadd ma jwaqqafkom. Din hija teorija anzi prattika żbaljata tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Ovvja, hu kien jħallikom tagħmlu hekk, idilkom il-flus fil-but u tagħmlu li tridu biex lilhu ma tintħalluh ma tindunawx il-qerq tiegħu, kulħadd jaf x'għamel Joseph Muscat bir-rispett kollu lejh, orrajt fl-aħħar għax Dana tagħmel kemm tagħmel ħażin fl-aħħar ħa tinkixef u kiġra l-Joseph Muscat, inkixef. Tajjeb? Issa jiena għandi dritt fuq Facebook nikteb li nħoss. Jekk nara l-ħażin iva irrid inwiddeb bħala bniedem ċittadin Malti, patrijott Malti. Jien nonqos minn dmiri jekk nara l-ħażin isir u ma nitkellimx f'dal-pajjiż. Dieli tagħmlu li tridu u kulħadd ma tistax tkellmu għax jibda jittejjeb bi fuq Facebook, trid tinqata' għax miegħi hekk ħadni bqajjem magħkom. Orrajt, mhux se nċidilkom millimetru, insewwa jekk minn għalikom intom ħa tagħmlu li tridu, okej? Mhux għax niċċaħaq niġbdilkom l-attenzjoni tippruvaw twaqqgħuni għan-nejk. X'qed taħsbu li intom għid? X'qed taħsbu li intom? Taħsbu li intkom għalikom xi ħaġa? Taħsbu li intom ħa tbeżżgħu lili? Insewwa dan! U nixtieq ngħid ukoll lil Sergio Mifsud, orrajt, li qed jeddidni fuq il-Facebook, li miegħi mhux se jitnejjek, orrajt Sergio? Inti għandek xi skop ġo moħħok biex ma tix tgħid li x'inhi r-raġuni, issa wasalt illum biex gheddidtni u tibusni qafa u Sergio, issa tkun taf mhux ġo Sma Rebejjer, orrajt, ħalli jekk tipprova ddaħħak ma tibqax iddaħħak, ifhimni, mhux sa nagħmel għalik tajjeb u inti xi xebgħa. Għax-xejn, biex ma taħsibx li qed ngħeddek bħalma għamilt inti dalgħodu. All right? Imma ħa ngħidilkom, ħa ngħidlek, miegħi ħadd ma jitnejjek u trid tieħu l-ħaqqek. Ħalli dal-qżież taqtgħu fuq il-Facebook. Mhux qabda nies bla sinsla jitnejjku b'ħadd ieħor, jippruvaw li huma xi ħaġa li ma tistax tgħidilhom il-ħaqqek li qed jagħmlu xi ħażin jew le. Dehri huwa l-iżball li għamel Joseph Muscat li rabbiekom hekk bla dixxipina u bla sagrifiċċju. All right, u ma nistgħux nibqgħu sirġa tal-pajjiż, hemm bżonn l-affarijiet jitranġaw. U jien hekk ħa nibqa' magħkom fejn nara l-ħażin tagħkom ħa ngħidilkom ħuduha kemm tridu kontrija, jien m'ridx chicken bħalkom u beżżieq. Anzi dal video hekk qed nagħmlu biex taraw min jien. Alright? U għal xejn thedduni lili. Ħażin qed tagħmlu. Għax intom nies beżżiegħa, dik li intom, ċertu Maltin. Tibżgħu minn dellkom. Mhux kapaċi tgħidu l-verità. Taħbu l-verità u tgħixu fil-gideb u fil-fantażiji ta' moħħkom. Ma tistgħu qatt tkunu kuntenti minn ġew intom, qatt! Għax min jigdeb u jgħix fil-fantażiji u ma jgħix ir-realtà, ikun qed jgħix ħajtu bla sens. Orrajt, u għalhekk għamilt dal-vidjo, biex min jaħseb li jien ħa nħalli l-ħażin għaddej, qed jarralu. Orrajt, qulubtu titnejku għax tafu li jien qed ngħid il-verità, imma biex tidhru sbieħ ma' ħaddieħor u timpressiraw 'l ħbiebkom, tippruvaw twaqqgħuni għajnejk. Tibżgħux. Imma jien qatt ma naqta' qalbi. Jien m'iniex Joseph Muscat, orrajt? Inħalli 'l ħaddieħor jagħmel li jrid biex jiena nkun nista' nqarraq u ħadd ma jagħti każi. Jiena bniedem sinċier, onest u umli u ma għandux xi jbażżagħni lili. Xejn m'għandux jbażżagħni lili, ħa tkunu tafu. Jiena bniedem sinċier u kollox kif suppost nagħmel fil-ħajja, allura ma tistax taqbduni f'xi gidba. Tafu intom meta tipprovaw teħduha miegħi fuq il-Facebook, kollha ngħaqilkom ħalqkom! Kollha! U tispiċċaw tiqgħu għaċ-ċajt u tippruvaw tiżżufjettaw. Hemm turu kemm intkom m'intomx kapaċi tlaħħqu ma' lsieni, u qatt mhu se tlaħħqu miegħi. Insewwa. All right? Dejja kif għallimkom Joseph Muscat u kif qed iħallikom Robert Abela, ma tistgħux tibqgħu sejrin f'dal pajjiż. All right? U jien ħa nkun bniedem li neqfilkom nies bħalkom. Jalla jkun hawn iktar bħali dan u jiġu warajja. li jieqfulkom u ma jħallux il-qsis tagħkom idajjaq lil ħaddieħor. Nispora li kont ċar mela fi kliemi. All right, issa ħa nħallikom u miegħi toqgħodux titnejku għax inutli għax jien għadkom ma tafx kemm jien bnedem sod u ta' karattru sod, jien iddixxiplinat mhux bħalkom merħi. Moħħni fil-kummidi u f'għinejk, għax mimli dwejjaq bħa intom mimlijin dwejjaq, b'hekk tagħmlu li tagħmlu, ara jien m'iniex imdejjaq, mhux qed ngħid li m'għandix problemi ta'. Orrajt għax saħħti mhix qiegħda sew, nammetti. Imma minn ġewwa mal-kuxjenza qiegħed b'paċi, mhux qiegħed indannat bħalkom, lanqas tafu x'tridu ċertu nies. Allura tippruvaw tidhru sbieħ u fil-fatt ġagħalkom ikollkom dwejjaq kbar u dipressjoni qawwija. Ħa nħallikom ħbieb mela, jalla tal-kliem x'tarrajtuh sew.